Carvella Foundation tipprovdi appoġġ edukattiv u psikoloġiku lil tfal li jkunu jgħixu f'familji milquta minn mard serju. Din is-sena ħa naħdmu fi sħab mal-Media for Development Foundation fejn permezz ta' tagħlim fuq medium differenti bħalma huma puppets, filming u fotografija, it-tfal mhux biss jitgħallmu ħiliet ġodda bħal storytelling u post-production imma jagħtu l-ħajja l-kreattività tagħhom. Aħna nemmnu li dal-proġett mhux biss ħa jgħin lit-tfal ikunu iktar kreattivi u kapaċi jaħdmu f'tim, imma fuq kollox jgħinhom jikbru fl-iżvilupp personali tagħhom. Din is-sena il-Fondazzjoni St. Jean Antide għandha proġett li fih ħajkun hemm żewġ programmi ta' art therapy. L-art therapy ħajsir ma' ommijiet eh, li huma mċaħda milli jkollhom relazzjonijiet mat-tfal tagħhom u grupp ieħor ħa jsir ma' ommijiet li għandhom it-tfal fil-kura tagħhom imma li għandhom bżonn li relazzjoni tagħhom tkun iktar ehm, soda. Eh, dawn l-ommijiet huma kollha vittmi ta' violenza domestika li qed jippruvaw jibnu ħajjithom mill-ġdid ehm, u li jkollhom relazzjonijiet iktar tajbin mat-tfal tagħhom.
Radio Valo Malta huwa grupp fi ħdan l-Assoċjazzjoni Down Syndrome fejn persuni b'nuqqas intellettwali għandhom il-possibilità li jesprimu ruħhom. Dawn jaħdmu flimkien biex jipproduċu video clips b'informazzjoni bil-Malti bl-Ingliż u fl-aħħar itellgħuhom fuq media soċjali. Dan il-proġett jgħinhom fl-esperjenzi kulturali u anke jemnu aktar fl-abilitajiet tagħhom.
Opening Doors hija organizzazzjoni volontarja li twassal taħriġ fil-mużika, drama u sfin lil nies b'diżabilità intellettwali. Dawn il-fondi li nġabru mill-Premju tal-President tal-Kreattività ħajwasslu taħriġ fil-mużika, mill-2018 sal-2020.
Il-proġett tagħna huwa Hope in the Journey of Recovery li se jsir ġewwa l-Isptar Mount Carmel matul din is-sena flimkien mal-kollega tiegħi Mary Rose Meli u ma' Matthew Cassar li huwa artist ibbażat l-Italja. Se jkunu qegħdin noffru l-opportunità lill-persuni li jużaw is-servizzi tagħna bħala in-patients biex permezz tal-arti jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom kif ukoll nintroduċuhom anke għall-arti bħala passatemp, passatemp li huwa san li anke jistgħu isegwuh anke meta joħorġu minn hawnhekk. Darken għal Saħħtek huwa ċentru fejn tingħata kura ħolistika minn tim multidixxiplinarju lil pazjenti li jkunu qegħdin isofru minn eating disorders u obeżità. Xi ħaġa interessanti li se toħroġ minn dan il-proġett huma l-attivitajiet li se jsiru biex tiġi imwassla informazzjoni tat-terapija li qiegħda ssir. Waħda mill-attivitajiet hija seminar li se jsir flimkien mal-professjonisti li jaħdmu ġo dan iċ-ċentru u professjonisti oħra minn pajjiżi li jaħdmu f'ċentri simili barra minn Malta. Id-dramaterapija hija forma ta' terapija psikoloġika li tgħin lill-pazjent permezz tal-kreatività u attivitajiet ta' drama bħal stejjer, moviment. Dawn jgħinu l-pazjent biex il-pazjenti biex jikbru iktar fil-kunfidenza tagħhom, biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom, jikbru fl-għarfien tagħhom infushom u anke jiżviluppaw spontanjetà.
Jiena Sara flimkien mat-tim ġewwa l-Esplora ser nkunu qed naħdmu mal-Fondazzjoni Kreattività, mal-Aġenzija Żgħażagħ, l-Adective Ageing Unit u ma' Nanniet Malta biex nagħmlu dan il-proġett li jissejjaħ Grandma Got's Team. F'dan il-proġett ser nkunu qed naħdmu ma' grupp ta' nanniet li ser jaqsmu l-esperjenza tagħhom li għandhom x'jaqsmu ma' stem li jinvolvi x-xjenza, it-teknoloġija, l-enġinerija, l-arti u l-matematika. Ser ikun qed jaqsmu dawn l-esperjenzi ma' żgħażagħ u flimkien waqt il-proġett ser nkun qed naħdmu ma' bosta artisti li ser jgħinu ż-żgħażagħ itejbu l-kreattività tagħhom u jżidu l-kapaċitajiet tagħhom artistiċi u ħa niċċelebraw ukoll il-kisbiet li għandhom in-nanniet f'dak li għandu x'jaqsam ma' stem. Our Island Too, Personal Accounts of Refugees in Malta,

To encourage art as a means of storytelling, collecting memories, and an effective tool for integration and social justice education. Il-proġett jikkonsisti f'żewġ fażijiet illi se eh, jitqasmu eh, fuq span ta' 11-il xahar. L-ewwel fażi tal-proġett ehm, se ssir lejn Jannar u l-bidu ta' Frar, li tikkonsisti f'exhibition ta' arti kontemporanja fejn stedinna sitt artisti kontemporanji lokali b'esperjenza internazzjonali li se jkunu qed jesebixxu x-xogħol tagħhom fil-Kulleġġ u dan ħa jiġi trasformat bażikament fi spazju f'gallerija ta' arti kontemporanja. It-tieni fażi tal-proġett li ħa ssir lejn Novembru tikkonsisti f'exhibition tal-arti ta' artisti żgħażagħ emerġenti. Jiġifieri l-ewwel parti hija hija ta' l-artisti stabbiliti, it-tieni parti hija exhibition ta' artisti emerġenti illi l-kulleġġ, il-Junior College se joħroġ call, jistgħu japplikaw żgħażagħ minn madwar Malta kollha, ovvjament wara proċess ta' selezzjoni u mbagħad inkunu nistgħu ntellgħu esebizzjoni bix-xogħlijiet tagħhom.
Gian Francesca Bella, Junior College, żgur mhux forsi m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni magħna lkoll. Ehm, Inna dawna ħafna snin nofru ħafna servizzi u attivitajiet li l-żgħażagħ tagħna u waħda minn dawn l-attivitajiet eh, jisimha appuntu ħolqa. Ħolqa ħadet l-isem minn katina għaliex flimkien niffurmaw katina aktar b'saħħitha meta ħolqa ma' ħolqa nintrabtu flimkien.
Mhux festival ta' teatru professjonali, anzi, l-iskop tiegħu huwa li jrawwem in-namra u l-imħabba għat-teatru.
Għalajk theatre?
It-teatru jagħti ħafna ħafna saħħa lil dawn iż-żgħażagħ, saħħa fejn tidħol il-stima. U fosthom nistidnu ħafna studenti oħrajn minn skejjel tampar Junior College mill-Ewropa. U flimkien nagħmlu ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet u performances. Il-proġett Semmejnieh, Another Brick in the Wall, Building Hope and Strengthening Diversity, ħloqna din l-idea li naqbdu grupp ta' dawn l-istudenti barranin biex jaħdmu flimkien mal-istudenti tal-arti. Dan il-Premju tal-President kien proprju okkażjoni li stajna nipproponu proġett artistiku fejn l-istudenti se jispiraw ruħom minn esperjenzi u jipproduċu disinni biex eh, isir mjura l-kbir eh, tal-ġebel tal-ġebla Maltija fil-kampus tas-Six Form Tawdex. Esperjenza li tgħinhom jagħtu importanza lil valuri bħal ugwaljanza, tolleranza, kif ukoll jibdew japprezzaw il-fatt li d-diversità hija sabiħa.